Mbo'ehao arambe. Mba'éichapa? Iporãnte. Mba'e mbo'esyry hína kóa. Eh, eh, pea primer grado ah, ko'ã ñane temimbo'ekuéra. Che cheréra Rosana Brites. Cheréra Graciela Brander. Cheréra Julia Rodríguez. Che cheréra Fabiana María Morales Gómez. Ha ko'ápe mitãnguérape. Oñembo'e guaraníme meme. Che réra Ana Sofía Cardoso. Che réra Violeta de Jesús Rodríguez. Guaraníme meme ñambo'éramo mitãnguérape ñañotỹ iñapytu'ũme pe guarani ha upépe okakuaa ha'ekuéra ijehegui oñepy'amongeta guaraníme oñe'ẽtaramo guaraníme. Che réra Rachel Ana Sámpa. Che réra Alfredo Paniagua. Ha'ekuéra ou ko'ápe pyharerekue. Orambusa, orambosajo'a, okaru, okaru asaje avei. Che réra Jasmine Servi, che réra Juan Riquelme. Guarani mememe oñembo'e mitãnguérape ko'ápe, péicha rupi pya'e oikuaa hikuái guarani ha oipuru hikuái. Che réra Erika Ramírez. Che réra José Luis Pastori. Che che mbovy'a ajapo la che ajapokuaa. Ha la japoséva. Guaraníme oñemoarandu hikuái ndaha'éi ohasa hag̃uánte ambue mbo'esyrýpe. It depends on the teacher, if the teachers are good, students are always good. Guarani because it's the language that they speak with their families and English because it will help them for the rest of their life. Ko'ápe roguereko ko dorniz ha pe hupi'a la. oje'úva ho'úva temimbo'ekuéra. Ha ko'ápe jaguereko mbokaja jajupi hag̃ua oúrõ oréve ao ao mba'e. Ha ayvu marane'ỹ. Ha ayvu marane'ỹme g̃uarã, mba'éichapa nde réra? Che che réra Rosana Brites, mbo'ehára Sãmbyhyhára, Centro Educativo Arambégui. Moõ oĩ ko mbo'ehao hína ndoikuaáivape g̃uarã. Ko mbo'ehao oĩ hína táva Lúquepe. Mba'e oguereko ko mbo'ehao arambe iporãva jaikuaauka. Mbo'ehao arambe oipurúva hína peteĩ mbo'e g̃uarã. Hérava método mate. Moõgui ou upéva. Upéva ou táva Chílegui. Ore rogueru upégui, roho mbo'ehára, entéro mbo'ehára oĩva mbo'ehaópe. Roñembokatupyry ramo. Roñembokatupyry upépe, roikuaa hag̃ua mba'éichapa la roipurúta. Ha ndoikuaáivape g̃uarã mba'e oguereko upéva pe método mate. Oñembo'e ko'ápe castellano ha guaraníme. Oñembo'e ko'ápe ko castellano ha guaraníme. Mitãnguéra omba'apo hína ohai haguã umi tai ñe'ẽpoty guive. Enteroetéva tai oguereko iñe'ẽpoty ojapo era tai u, he'i hína hikuái topea ty'ãi, topea ty'ãi ojapo guarã hikuái. Péa he'ise he'i chupe mba'éichapa omomyi'ã va'erã ipo ha ihaiha. Upeichaite, mba'éicha momyi'arã hikuái ipo ojapo hag̃ua pe tai. Ha upéva oipytyvõ chupe imandu'a hag̃ua mba'éichapa ojehai. Imandu'a ha ndahesarái hikuái. Mba'e nde rehecha temimbo'ekuérare ha'ekuéra oipuruve castellano térã guarani térã mokõivéape g̃uarã. Mokõivéa oipuru ojapo hag̃ua método mate. Che réra Ana Sofía Cardoso. Ahendukáta peteĩ ñe'ẽpoty. Che akã reko che akãme, che resa ahecha hag̃ua che ty ahetũ hag̃ua, che apysa ahendu hag̃ua, che juru akaru hag̃ua, aha'e hag̃ua ndéve rohayhuha. Ha yvu marane'ỹ. Ko mbo'e kuaa'angatu piko ojeipurúma heta hendápe mbo'ehaoha rupi Paraguáipe. Nahániri. Ko arambe oñepurũ arambégui táva Paraguáipe ha upéi roipota mbo'eharakuéra oikuaa aĩ toikuaa umi. mbo'ehaokuéra oipuru hag̃ua avei hikuái. Ministerio de Educación ype mba'apo hína. Ore rojapo la ore proyecto institucional upépe he'i mba'épa ore rojapóta. Che réra Violeta de Jesús Rodríguez, ahendukáta peteĩ ñe'ẽpoty che akã. Che akãme aguereko Che resa, che resa ahecha hag̃ua, che tĩ ajetu hag̃ua, che apysa ahendu hag̃ua, che juru akaru hag̃ua, aha'e hag̃ua ndéve rohayhuha. Ko ñembo'eháicha ko'ápe arãve mbo'ehaópe, mba'e oikotevẽ mbo'ehára oikeséa ko'ápe. Mbo'ehára oikeséva ko'ápe opu'ãrã táva Chílepe oñembokatupyry hag̃ua la ore rojapóvape. Ha mba'e pe mba'e guasuve oikotevẽha hikuái? Oñe'ẽkuaávarã hikuái castellano ha guaraníme térã mba'e. Nahániri oñe'ẽkuaávarã castellano. Ore roipuru guaraníme roguereko ore mbo'ehára guarani rehegua, ha'e ojapo la tembiapo, ojapo tembiapo guarani rehe la método mate. Mboy hi'are oho vove hikuái mbo'eháva amo Chile-pe. Mboy hikuái. Peteĩ ary mokõi jasy. Peteĩ ary ore rohókuri poteĩ mbo'ehára che mbo'e sãmbyhyhára avei oho. Che réra recha Masam ahendukáta peteĩ ñe'ẽpoty che mbo'ehára omahẽvo nde ára, Rusia korasõ, upévare agueru ndéve opa che ombomboreju. Roañuãvo ame'ẽ'avo je heta mba'e porã che mbo'e ára ha ára omasakáva che rekove ne ñehendu rupi ipotĩ che rape. Upévare ajeruréi Ñandejárape tome'ẽ ndéve tesãi ha pu'ã. Ayvu marane'ỹ. Mitãnguéra oikeséva ko'ápe ko mbo'ehaópe mba'e oikotevẽ. Ha'ekuéra oikotevẽ peteĩ ouva'erã oikotevẽgui mbo'e imboriahuva'erã. Ha mokõi ha'ekuéra oikova'erã mbo'ehao jerére. Namombyrýiva'erã. Ha sy ha túva oikóva'erã hesekuéra, oñekomprometeva'erã oúu haguã aty ñahenói chupekuéramo oúva'erã. Ha mba'eteko mba'éicha nde reñandu sy ha túvakuéra ou hikuái térã he'i ikatuiha ha mba'e. Ou hikuái oñepyrũ guive ore roñe'ẽ chupekuéra mba'éichapa ko'ápe oñembo, mba'éichapa roikóta ore imembykuérare ha upéichagua hikuái oikova'erã avei hesekuéra.